א גוטן טייערע אידן, ברוכים הבאים צו צווישן אונז נומבער איין און זיבעציק מיט רבי יוסף זאב בראווער, שלום עליכם יוסף זאב. עליכם השלום פנחס. וואס מאכסטו?
ברוך השם איך פריי מיך אזוי שטארק דיך צו זען.
ס'איז מיוטשעל. איך פריי מיך אויך דיך צו זען.
אקעי, גרייט. סאו יעצט האבן מיר אזא שאלה, סאו זעף, ביסט רעדי? אה, וואס איז שייך?
אקעי. א נײַנצן יעריגע בחור, בלשונו, וואס האט זיך ליב צו שלאגן מיט אסאך מענטשן אויף נארישקייטן, און ער געבט צוויי משלים. די ערשטע משל איז, מיט מיין טאטע און מאמע ווען איך זאל אויפשטיין. און ווען זיי וועקן מיך, וועל איך, און ווען זיי וועקן מיך, וועל איך בלייבן אין בעט. צווייטע משל, ווען מיין מנהל וועט מיך עפעס הייסן, וועל איך דווקא נישט פאלגן, וכו' וכו'. סאו, צוויי משלים, זיין אויספיר, יעצט וויל איך וויסן, פארוואס זעה איך נישט אליין איין, אז איך שלאג מיך נאר ווען איינער זאגט מיר עפעס? זעט אויס אז ס'איז דא א פראבלעם. וואס איך מיין ער מיינט צו זאגן, כ'על שוין גיין ווייטער מיט. וואס כ'מיין אמת צו זאגן איז אז ער שלאגט זיך לשם שלאגן, סתם ווייל יענער האט געזאגט, סאיז א זאך וואס איך וואלט ווען ער זאל מיר מוחל זיין אויב איך לערן נישט גוט אפ אבער אזוי פארשטיי איך עס אז בעצם איז א זאך וואס איך וואלט ווען געטון איך בין מסכים דערמיט נאר די פעקט אז אז מען הייסט מיך מאכט מיך אז איך זאל נישט וועלן. צוריק צו אים זיין שאלה איז פון וועלכע שורש קומט דער פראבלעם וואס קען איך טון זיך צו פארבעסערן?

ממש דאס די נקודה, אז ס'קומט פון דעם ווייל ער הייסט מיך וויל איך עס נישט טון. איך מיין אז ס'נעמט א געוויסע אומץ, א געוויסע אויפריכטיגקייט צו זיין אזוי אמת מיט זיך אליינס. די גרינגסטע זאך אין אזא פאל עס צו זאגן איז וועגן א דריטע זאך. סאו אזוי האט עס מיר געפאלן. איז דאס ממש ארויסגענומען די ווערטער פון מויל דינג, עקזעקטלי דאס האב איך אויך געוואלט זאגן.
איך האב אויך געוואלט ארויסברענגען די זעלבע זאך אז דאס אז ער האלט דא איז שוין אויכעט זייער גוט. אהא, דאס אז ער האלט דא אז ער רעקאגנייזד וואס דא גייט פאר באמת. יא, ס'טייטש וואס דא גייט פאר בעצם איז א פאוער סטראגל
וואס ער האט מיט יעדע סארט אוו אוטאריטי וואס טרעפט זיך אן מיט אים, ווי דו האסט געזאגט, זיך שלאגן לשם שלאגן. דאס איז א סטראגל לשם סטראגלען פאר פאוער.

און פארוואס רעק איך, פארוואס באמערק איך נישט, פארוואס זע איך נישט, פארוואס דארף עס נעמען א אנדערען ביז איך רעקאגנייז אז איך האב דא א אישו, פארוואס דארף יענער מיך ארויסברענגען, העי, כאפ א מינוט וואס דו טוסט, אה אה, נאכדעם וואס יענער האט געטון, דעמאלטס כאפ איך אויף אז עפעס איז ראנג, פארוואס כאפ איך עס נישט אליין אויף, סאו קודם כל דאס איז א זאך וואס געשעט זייער אפט, יא, דאס איז, אונז קען מיר דאס, איך זאג פארקערט, הלוואי זאלן אלע און וואס עס געשענט מער אפטער פון וואס עס געשענט מיט אים איז אז דער עולם כאפט אפילו נישט וואס זיי טוען בכלל זיי כאפן נישט. פארוואס געשענט אפט די פאוער סטראגל אז ווער איז דא און טשארדזש און ווער ווערט געפירט פון וועמען? סאו דו פרעגסט וואס קענען זיין ריזענס פארוואס דאס איז? ניין, האסט געזאגט אז ס'געשענט זייער אפט, וואס? אז א מענטש זאל האבן א בליינד ספאט? אה אקעי.
אויף ביידע חלקים, סיי אויף די חלק וואס ער אליין האט א בליינד ספאט און סיי אויף די חלק ווי ער האט נישט קיין בליינד ספאט. נאכדעם וואס איינער זאגט אים, בלייבט ער זיך נישט ווייטער פייטן, אדער נאכדעם וואס איינער זאגט אים, הייבט ער אן טראכטן, יא, ער קומט, ער שיקט אריין א קוועשאן צו צווישן אונז, וואס איז די, וואס גייט פאר מיט מיר? פארוואס בין איך אזוי? איך זאג רוב מענטשן שיקן ניטאמאל דעם קוועשטשן, ער בלייבט ווייטער פייטן, און אפילו ווען ער זעט אנדערש פייט, אקעי, נאך א מזל איך האב נישט באמערקט ביז יעצט, אוי, יעצט האט יענער באמערקט אז איך בין סתם אין א פאוער סטראגל לשם פאוער, לאמיר זען וויאזוי איך קען עס ווייטער באהאלטן און כאילו ס'איז וועגן יענער טוט עפעס אזא און אזא. פארשטייסט? סאו, און וואס איך טריי, מיין ערשטע פוינט וואס איך טריי ארויסצוברענגען איז אז ער איז בחסד'יג יא טו א סערטען לעוועל סעלף אוועיר, ס'טייטש זיין בליינד ספאט, זיין לעק אוו סעלף אווערנעס וואלט געקענט זיין אסאך אסאך ערגער. אקעי.
דאס איז מיין ערשטע פוינט וואס איך טריי ארויסצוברענגען. די צווייטע פוינט איז, און ממילא שטייט ער שוין גוט, יא? יא. סאו די ערשטע סטעפ האט ער שוין געטון, ער זעהט שוין איין אז ער איז אין א פאוער סטראגל. סאו מיר שטייען מיר גאנץ בחסד. די צווייטע נקודה וואס איך טריי, וואס איך וואס כ'האב געמיינט אז דאס איז וואס דו פרעגסט, סאו יעצט אז איך וועל דארפן אריינקוקן וואס איז די סיבה פארוואס בין איך אין די פאוער סטראגל? וואס אין מיין היסטערי, אין מיין וועג וויאזוי איך בין אויפגעוואקסן, פריוויעס עקספיריענסעס, ברענגט מיך צו זיין אזוי מין פראסטרעיטעד פון די פעסט אז איך בין שוין ביזי אייביג צו זיין קאמפס גרייט?
קאמפס גרייט.
עקזעקטלי. ממש ממש ממש די ריכטיגע ווארט. און אויב דו האסט א וועג וויאזוי דו קענסט אריינקוקן אין דעם, סתם זען באמת וואס גייט פאר, זעץ דיך אוועק, מאך דיר א חשבון הנפש און טראכט אריין, ווען האט מען דיר אוועקגענומען דיין פאוער אזוי שטארק, אדער וואס איז געשען מיט דיך אין די פעסט אז דו ביסט אזוי סענסעטיוו אויף די זאך כדי צו פייטן אויף קלייניגקייטן, יא, דו ווילסט דאך עניוועי אויפשטיין, יא, וואס איז די חילוק צו די עלטערן האבן דיך יעצט אויפגעוועקט? ער זאגט אליינס אז דאס איז נישט די נקודה,

מיטצופירן מיט אנדערע. פיל מיט מיטן מנהל, פיל מיט מיט די עלטערן. עס איז אויך דא א שטיקל עלעמענט פון זעהן נאר זיך אליין. חוץ פון דעם קאמסט גרייט, איז אויך אז דו זעהסט בכלל נישט יענעם. אקעי.
ווי מער דו קענסט מצליח זיין צו זעהן יענעם, עט דיך זיין גרינגער. פארוואס? ווייל דאן צעל איך כאפן אז ס'איז נישט קיין מערכה.

איז דאך מיין מנהל און מיין טאטע, זי מיין מאמע, ווייסט איז נישט סתם א. איז וואס ער בעט איז לכאורה נארמאל און בארעכטיגט, איך מיין דער בחור אליין זאגט אזוי, און און אויכעט יענער האט א מסתם א געוויסע רעכט, לאמיר זאגן פאוער סטראגל איז טייטש אז ער וויל אזוי און איך וויל אזוי, עפעס א רעכט קומט מיט זיין פאזישן, פאזישן אלס עלטערן, פאזישן אלס מחנך. סאו יא, עס קומט אים דעם כבוד, לאמיר זאגן אזוי. און ווען דו גייסט פארשטיין יענעמ'ס פאזישאן אלס עלטערן און אלס מחנך, גייסטו אויך דיך אריינרוקן אביסל בעסער אין דיין פאזישאן אלס קינד אדער אלס תלמיד. אהה.
אהה.
ווייל אסאך מאל אין די פאוער סטראגל, לאמיר זאגן אז ס'איז אמת אז דו האסט עפעס א אלטן עקספיריענס, א פריוויעס עקספיריענס וואס מאכט, וואס ווארפט דיך אריין אין די פלאץ, איז קודם כל די ערשטע נקודה פון קוק צוריק וואס איז געשעהן און טריי צו פארשטיין, צווייטנס קוק אויף דעם אנדערע מענטשנס פלאץ, די מחנך אדער די עלטערן און זעה וואס דו קענסט וואס דו קענסט אפלערנען פון יענעמס פאזישן אלס מחנך אדער עלטערן און ממילא דיך אריינשטעלן אין דיין פאזישן ס'זאל דיך זיין אביסל גרינגער. נאך א פוינט. איז לערן דיך אויס צו רעדן. צו רעדן. לערן דיך אויס צו קאמיוניקעיטן, לייק, זייער אסאך פון די פאוער סטראגל איז, ס'קומט נאך פאר דו האסט אפילו א טשענס צו טראכטן, געסט עס א שיס צוריק, יא, אויך איז דאס אז דו זעסט נישט איין יענעמ'ס פלאץ ווער יענער איז, אבער אויך איז דאס אז דו געסט אפילו נישט קיין. סעקאנד טאוט, טו דזשאסט קאמיוניקעיטן ריכטיג, זאג זאג וואס דו האסט צו זאגן, הער יענעם אויס ריכטיג, און נאך נאך פאר, בדרך כלל אין די פאווער סטראגל, נאך פאר דו הערסט יענעם אויס, אפשר האט דיך דיין טאטע יעצט אויפגעוועקט וועגן דו דארפסט גיין צו די טריפ וואס דו ווארטסט שוין א יאר צייט צו פארן, אבער ווייל דו ביסט סטאק אין דיין פאווער סטראגל, האסטו נישט לייק, גיב עס א מינוט, לאז אים רעדן א מינוט, הער אים אויס א מינוט, טראכט אליין אריין וואס דו ווילסט. אויף וואס וואלסטו מציע געווען? וואס זאל ער למשל לענפערן? ער זאל קאמיוניקעיטן, ער זאל רעדן, וואס זאל ער זאגן? זאג וואס עס באדערט דיך, פארוואס זאלסטו נישט יעצט אויפשטיין, אדער פארוואס ווילסטו נישט יעצט טון דאס וואס די מנהל בעט דיך? אסאך מאל פשוט וועגן דו רעדסט נישט, וועסטו אייביג געבן א זאג ניין. רעד, לערן דיך אויס צו רעדן, הער אויס,

מענטשן וואס קענען זאגן ניין און זאגן אייביג יא, סתם אזוי ווען איינער בעט עפעס פון אים, ווען איינער פארלאנגט עפעס פון אים, אפילו ווען ס'איז נישט בארעכטיגט, אזא זאך פירט צום סוף אסאך מאל צום אנדערן עקסטרעם און מ'שיסט ארויס מיט א ניין. די ניין קומט ארויס זייער זייער שטארק און ס'שטימט נישט מיט די בקשה, דארף נישט ווערן אזוי שארף אפגעזאגט, אדער בכלל נישט אפגעזאגט איז נישט אזוי שארף,

און האט געטרייט צו פילן, אנקוקן די מצב מיט יענעמ'ס אויגן, כ'מיין, ס'איז שווער עס צו טון אויפן פלאץ, אבער אויב איז דאס וויאזוי ס'זעט אויס איז עס א אנגייענדיגע זאך, איז ער וועט זיך סיי ווען פרובירן אריינצוטראכטן און פילן וואס וויאזוי יענער פילט בשעת מעשה. אקעי. איך מיין אבער אז די וויכטיגסטע זאך באמת פאר אים איז צו ריעלייזן וואו ער האלט שוין יא, און קוקן א גאנצן צייט וויפיל ער שטייגט יא און וויפיל ער האט זיך יא אויפגעכאפט און דאס גייט אים העלפן זיך מער און מער טשעינדזשן. זייער שיין. יא, הונדערט פראצענט.
עבסעלוטלי. אקעי, די נומבער איבערצולאזן אזעלכע שאלות וועגן פאוער סטראגלס און אנדערע סטראגלס און אפילו קאמפלימענטס אויך, יא עס אויף זעב, קען מען לאזן א מעסעדזש, קלאר, קורץ און שארף, אדער שיקן א טעקסט צו אסף זאב.